Tjou amo ta muriendo, e muhé ta bai dje. Mi amor, Sí, sí, mi ta aki nan, trankilisá bo, trankilisá bo. E, e, keda bo trankil, no wòri, trankilisá bo. Mi tin kohe mi sabo, no, pero bo wòri, mi amor. Bai trankil, e òmber ta pa muri, oye, ya no tin nada mas, ta kita nan ta kita aparato dje, ta muri. Mi ta bai. Sí, sí, pero bai trankil. Bo no tin nada. Sí, pero mi ke konfesá. Bo wòri no, bo no ta mester na. Sí, ma m'a gañá bo ku bo ruman muhé. Sí, pero no wòri, trankilisá bo. Bai trankil. Sí, pero e plaka ku mi ta tin na banko m'a gast'é tur ku e kriá ku nos ta tin. Bai trankil, i e muhé ta hala serka di dje, no hala serka poko a poko, hala serka. Bai trankil mi amor, drumí bo trankil, bai bo drumi trankil. E, pero mi ke konfesá bo ku e muhé ku ta ta strika pa nos tambe m'a biba kuné. I e muhé ta halando serka. Bai trankil. Sí, pero mi ke konfesá bo ku bo ruman muhé chikitu tambe m'a pumpa bo kuné. Bai trankil. Ta mi a venená bo yebiputa. Un amiga ta bisa otro, Bo sa mi ta bai diborsiá. Esun di Hesus ta dikon? E hòmber ta maltratá mi. E hòmber ta maltratá bo? E hòmber ta tratá mi manera kachó. Kiko? Bo kende ta maltratá bo? No! E kier pa mi ta fiel. Na un fiesta, un waiter a binse cu un dama, e di con ele, Señora, ta bebe algo di alcohol? Un cerveza? Un co-? No, no, no, no, no! Mi ta haña problema cu mi pianan. E ka di, Ah, e, e.

E la drenta na kai sinta, ta buska na kai sinta. E restoran ta di un gai, e su señora no, nan ta ta handle. E ta waiter, e señora ta den kushina ta skuminda ke koni. Tin mas hende ta traha tambe. Gai yega sinta, e siegu, e gai a bin, waiter no, Doner, a ta un menu kinan, No, meneer, dispensaai pero mi ta siegu no. Pero no wòri, e hòmber di, Bo sa sòri mi, no ripará ku bo ta siegu? Ellos pensa, No, no, no, no wòri. Djis trese un tayó òf un kuchara, mas bien un kuchara òf un fòrk, i bo sa usa aká pa mi ta hol'é, anto mi ta mira kiko e hendenan a kome awònde, anto mi ta bisa bo si mi kier si òf no. E hòmber bon a di, Ta ki pasa kon e aki? En fin, el a bai, el a kohe un kuchara, el a bin kuné, un fòrk, something, e siegu a hol'é.

E ta dune hòmber. E hòmber a kome, el a bai. Otro dia e ta bin, kai sinta atrobe e hòmber. Bo no trese menú p'e? E di, No, ta mi t'e siegu. Ah, karamber, mi tabata des pensa mi. Aha, e, un fòrk, un kuchara, un koro. Wràw, wràw. Kòrda e bai, el a bin ku un kuchiu. Hole. Ah, stek di weya. Konchale. Hòmber, sei si ta dushi. Trese un pa mi. Batata machiká kos tin. El a bai, Señor. Margarita, kiko e hendenan ke kome? Mesa tal i tal. Ah steak di wee, batata machiká e kos tin pan batí. Un e hòmber ki ta bon, el a hiba kuminda p'e. E hòmber a kome, el a bai. Otro dia el ta hasiendo lugá limpio, el a wea t'e siego ta bin. El a wea t'e siego ta bin, el a kore bai den kushina, el a di, Margarita. Kohe e kuchara aki, bo ta hink'é den bo korota, bo ta freg'é. Awe mi ta hode pendeu ei. Bon, el a pone einan, e omo siega drenta, el a yega chik a di, Aha! Ta mi mes awa, ta mi. Aha! Ata bo kuchara ta klaki kawa. Omo siega konhe el a hole. No hode, Margarita ta na aki den? Un gaya lanta, un gaya lanta, tenta, kayente pa tira un palo. Hombre, puñalada na mete e putonan ay ariba. Kana a wak den e bar aki, den e bar aya. De repente ta yega na un kas un muhé mas bunita ku un karajo. Bai la drenta paden. Den tabata e muhé mas bon ku koi un wig ku un beibi den dje. E homber a keda wak, keda wak asina aki. E muhé di, Kiko tabata wak? E di, No, bo sa nunka mi wak un yi puta di aserka. Chunga i gago. A bai dòkter. Sintá na dòkter. Chungai. Un gai sintá e gai gaga waka di aa aa bo ta tambe a a bin dòkter. E gai si om hodida ki om. Ii ii ta Ke ku bo ta sinti? E kai di, No, bo sa, hombre, ami ta sufri di prostato. E prostato ta ke ku e kos ei ta? E kai di, Koño, e kon mi ta spliká pa bo? A, Mi ta pishi mescos cu abo ta papia. Un señora lesa den corant. Koken zonder pan. E ta kiko i kon oye kita koken zonder pan? Ta koe koi por en por. Un dia nan pasa banda e luga di aki, nan e luga ta koe mi ta bai wak ta kiko nan ke meke koken zonder pan. Ta koe bari kesei. En fin nan denter nan bati na porta, a sali un koño preto, wak sa grandi, sin un huevo grandi. E muhe di, No, no, sorry, no, no, m'a bini adrès robes. E guy di, No, no, e adrès ta korekto, te dia ta robes. Awe nos ta nayen zonder draad.